Hlan lioah khuate pakhat ah rianṭuantu pa pakhat rak um i nifa tein vawlei ngan a cawh. A cawhmi cu a la cungah a chiah i a zuar. Nikhat cu a cawh deuhpi ahcun vawlei chungah lungvar mansung pakhat a hmuh nain a man a hngalh lo caah a la hawngah a oih. Voikhat cu a la he khuachungah an kal lioah chawlehnak dawr hmete an phan. Chawlettu pa nih cun a la hawng i a ceumi cu zeidah a si tiah a hal. Rianṭuantu pa nih cun vawlei ka cawh lioah ka hmuhmi lung a si a ti. Chawlettu nih cu lung cu a duh i rianṭuantu sinah Tangka sawmnga in a cawk. Culettu nih cun a dawr ah a ritmi tahfung cungah lungvar cu a thlai i a chiah. Dawr a rami paoh nih mah lung cu aa dawh tiah an ti ngawt dih. Nikhat cu sui dawr ngeitu pa pakhat cu chawlettu dawr ah a ra i lungvar cu tahfung cungah a um a hmuh tikah a man a ṭhami lungvar a si kha a hung hngalh. Ṭhulettu cu zeidah a si i zeidah hika hin na thlai tiah a hal i ṭhulettu nih a lehmi cu lungvar a tleumi a si. Rianṭuantu pakhat sinin tangka sawm nga in ka cawkmi a si tiah a leh. Suidor ngeitu pa nih cun na lung a tlin ahcun tangka sawm rit in kan cawk lai a ti. Chalettu pa nih cun tangka zakhat in i lak a ti tikah suitor ngetu pa nih cun a lung chungin thaizing ah ka ra ṭhan lai i tangka sawmkua in ka cawk khawh ko lai tiah aa ruah. Zanlei sang ah suidor a tuahmi midang pakhat ruahlopi in a mawṭaw a rawk i chawlehnak dor pawngah cun a dir, dor chungah cun tahfung cungah. Aa hlaimi lungvar kha a hmuh i lunghrinnak um loin tangka zakhat in a cawk colh. A thazing ah a hmasa i sui dawr ngeimi pa cu a rak kir ṭhan i lungvar cu a um ti lo kha a hmuh tikah chawlettu pa cu khuazei ah dah a um tiah a hal. Chawlettu nih na kal hnuah midang pakhat a ra i tangka zakhat in a cawk tiah a leh. Cu bia a theih tikah sui dawr ngeitu pa cu A biakhiahnak kha aa ngaichih. A thin a hung tuk i na hrut tuk tiah a ti. A man a fak tukmi lungvar a si. Zeicahdah tangka zakhat lawng in cun na zuar a ti. Culettu nih a ni i a lehmi cu a man a fak tukmi lungvar a si kha ka thei lo. Nang cu tangka kul ruangah na duh lo. Tangka kul ruang te ah a man a fak tukmi lungvar cu na sung tiah a ti. Hi tuanbia nih hin a biapimi thil pathum a kan cawnpiak. Pakhatnak ah cun a herhnak hmun lawngah mi tlamtling lo si law hmunkip ah mi tlamtling lo na si ahcun thil lianngan na sung men lai. Pahnihnak ah caan ṭha na sungh bal lo caan ah ka fim tuk tiah naa ruah caah caan ṭha na hloh he aa khat. Pathumnak ah na rian kha zeitik hmanh ah tlaiter hlah. Phungthlukhlun pakhat a ummi cu Thaizing rian kha nihin ah ṭuan law nihin rian kha atu ah a caan ṭha bik cu atu a si. Mah tonbianuar phun a si ahcun like le follow zong tuah rak philh hlah. A dang video ah kan tong ṭha te hna lai. Nan zapi ten chun ṭha mong ṭhau.